Flimkien mal-gowler Xavier Darmanin. Għażilt li nagħmel bijografija għax nemmen li kulħadd għandu storja li jista' jirrakonta u jista' jesprimi l dak li jkun. Kulħadd għandu storja differenti, b'modi differenti, kulħadd għandu xi tallem mill-ister ta' ħaddieħor. U eh naħseb eh, il-biografija tiegħi hija assoċjat ovvjament ma' l-sports u aħna peress li jiena naħdem mal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu f'dan il-qasam ukoll għax qiegħed bħala sports Literacy Resources Leader, emmint li jekk nagħmel biografija li tkun adattata wkoll biex jaqraw għat-tfal għax dak l-iskop tiegħi biex il daw it-tfal naspirhom ukoll illi fil-ħajja tagħhom ħajltaqgħu ma' diversi ostakli, però bid-determinazzjoni, eh, brida tajba u b'dak kollu li tiltaqa' magħhom eh, tista' xorta tilħaq il-ħolm tiegħek. U naħseb kienet okkażjoni tajba illi apparti l-kotba l-oħra u r-riżorsi li noħolqu bil-Malti li għandhom x'jaqsmu mal-isports jiena flimkien ma' sħabi eh, bis-saħħa tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Militarizmu naħseb kien il-moment ukoll li niddedika ktieb ukoll eh, b'dak kollu li għamilt fil-karriera tiegħi, eh, karriera li ovvjament waslitni għal dak kollu li kont noħlom fih meta kont żgħir. U naħseb ehm, hija xi ħaġa ta' sodisfazzjon li għalkemm għamilta għal tfal biex jistu jaqrawha, però nemmen illi kull min ħajaqra din il-biografija li ovvjament hemm ħafna iktar forsi xi affarijiet li jiena nista' ngħid, però qed l-affarijiet li huma neċessarji biżejjed lil dak li jkun ukoll nista' naspirah biex il-ħon tiegħu jista' jwettqu wkoll f'realtà. Bħalissa qegħdin noħolqu aktar xogħlijiet għax nemmnu li hawn bżonn kbir u għawaġġ kbir għal riżorsi bil-Malti dwar l-isport, speċjalment dwar il-futbol. Ltqajna ma' ħafna tfal li jħobbu l-futbol u għalhekk huwa parti minn xogħolna wkoll li noħolqu riżorsi bil-Malti, stejjer, eh, dwar il-futbol għat-tfal Maltin. Rrit nagħmel xi ħaġa differenti, rridna nagħmlu xi ħaġa differenti eh, u peress li l-iktar ukoll rrid norqod anka l-itfal, rrid nagħmlu forma ta' scrapbook fejjena jkun hemm ħafna mill-cuttings, eh, ritratti, tpinġijiet tiegħi ta' meta kont żgħir Eh, biex bekk jolqot il-dak li jkun, mux biex tara dik il-ħafna kitba, u anka forsi dak li jkun li ma jħobx jaqra daqsek. bl-istampi li jkun ra jkun ġamel kuraġġ biex b'dak li qed jara wkoll jieħu iktar informazzjoni permezz tal-kitba. U naħseb eh, nħossni sodisfatt ukoll eh, bil-finishing bil kif il-ktieb eh, ġi ukoll fl-aħħar maqut u naħseb nemmen illi għandu jintoġob ukoll għal kull udjenza għax huwa ktieb b'differenzi, autobiografija ma b'mod differenti mis-soltu forsi li naraw għax kif ġa rimarkajt huwa magħmul bħala scrapbook. Il-ktieb huwa mmirat għal tfal li huma fir-raba' u fil-ħames sena tal-iskejjel primarji għaliex naħdmu l-aktar ma' dawk l-etajiet aħna u xtaqna noħolqu aktar riżorsi bil-Malti li huma anke dwar il-futbol għal tfal ta' dawn l-etajiet. Domt madwar 13-il sena nilgħab man-nazzjonal. Waqaft meta kelli 28 sena. Stajt lgħabt aktar żmien u rbaħt aktar unuri u titli, imma aktar importanti minn hekk irbaħt ir-rispett ta' sħabi, il-plejers, coaches u nies oħra involuti fix-xena tal-futbol lokali. Nemmen ħafna fir-rispett. Għalija huwa valur fundamentali li għadni ngħożż sal-ġurnata u nipprova ngħaddih kemm lit-tfal tiegħi kif ukoll lit-tfal li nħarreġ fil-logħba tal-futbol u fil-programm bil-qari u l-kitba niskorja tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.